Helo, shwmae, shwd ych chi? Croeso yn ôl unwaith eto i'r stiwdio fan hyn ar gyfer fodlediad yn dilyn rali Ypres. Wel, am rali oedd hwnna. O'i Tanac ath â hi, Elfyn, Trwch Blewyn, pump eiliad tu ôl iddo fe. A oedd e ddim i fod heddi. Na, oedd hi ddim i fod, ond ie, unwaith eto canlyniad gwych i Elfyn. Mae'n well i weld e yn yr ail safle na ddim yn gorffen o gwbl, ydyw e? Clywch, Felly, yy, clywch. a pedwar pwynt gwych yn y cymal cyffro hefyd, yy, felly mae'n cymryd 22 pwynt Maths fi'n iawn? Yndi. Da iawn. Yy 22 pwynt yy o rali penwthnos 'ma sy yy wrth gwrs yn ganlyniad yy cadarn iawn. Yy os o's gyda chi unryw gwestiyne ma' Osian Price a Steffan Williams yy yy yn ymuno. Ma' nw dal 'ma Emyr so... Ie good. Diolch byth i ateb y cwestiyne achos fyddai ddim. Os o's unryw gwestiyne 'da chi i holi'r ddau yy neu Ni eisiau gwybod pwy oedd seren y penwythnos i chi. Wel, anfonwch eich negeseuon ato ni a e, newn ni'n dreol yn gorau i'w darllen nhw a i e, ymateb, ynddo fe? Ie, yeah, wel, cyn mynd draw at Steff a Osh, byddwn ni da chi mewn munud, boes. Uh, dyma'r canlyniad, fel hyn nath i orffen. Felly, Oet Tanak oedd yn buddigol, Elfyn Evans, fel wedon ni, pimp eiliad tu ôl fe, Esapeka Lapi, podiwm ffantastig arall iddo fe,

Chwarae teg iddo fe hefyd, uh, canlyniad anhygol fyna yn ennill y juniors WRC 2. Reit, um, be mae hwnna'n golygu i um, y gyrwyr, pencampwriaeth y gyrwyr, achos yn ni'n gwybod, mae, mae bron drosodd, fe, cael ei rof yn pera sydd yn arwen o bell ffordd, ond mae yna lygedyn o obeth Os Ioet tan ac falle. Na, um, wel, mae dyn ni be, peder rali i ddod, yym, felly mae 'na 30 pwynt ar gael ym mhob rali, felly mae wrth gwrs yn fathemategol posib uh, i Oetanak i ennill y bencampwriaeth, um, ond ddim yn aml ni'n gweld cael yr ofyn pera yn gwneud camgymeriad. Mae wedi cymryd 5 pwynt yn y cymal cyffro, ni gyn dysgol na, na'r gor y gallaf wedi wneud pen wythnos yma. E, ond ie, yeah, dwi ddim yn rhaid gweld fydd cael yr ofyn pera yn ei camgymeriad fel na. unrhyw bryd cyn bo hir uh, yn y byd yr ali nesa. I'n fe yw ei golli, a dwi'n yn gweld hynny'n digwydd. Ond, ie. Yeah. Rubbish.
Sorry.
Yn anffodus, dwi'n credu bod ti'n hollol iawn. Ond ie, yeah, reit e boys, dechreuwn ni ar y top. Um, rali Ypres, beth yn siomi ydy e, rali heriol tu hwnt. Um, Tanak a tha hi, Gair am Tana, gosh, shwd oedd e dros y, y penwthnos yma? Na, hygoel.
Um, dwi'n credu tyfodd y frwydr ar y, ar y blaen yn un agos iawn. Uh, wrth gwrs yn anffodus i Elfyn yn cael chydig o broblemau, ond um, fel y mae yn, yn, y, yn rali, ti'n bo, os um, so rhywbeth yn digwydd i chi, mae'n rhwy'n yna i gymryd uh, y safle chi, ond o ran ffordd mae wedi perfformio dros y weekend uh, a hefyd tybo, yr dair rali diwetha mae wedi bod yn really grydd efo so mae hynna'n hyder mawr iddo fo mynd yn ei blaen. Ydy, canlyniad anhygol, ennill, mae'n mynd gyffyrddus, ond ennill uh, yn y diwedd fyna, ond gath e problemau dros uh, y penwthnos. Mae'n rali hawdd iddo fe, problemau da transmission oedd e'n cwyno ddo, felly um, hwnna'n neud e'n buddigoliaeth hyd yn oed mwy felus. Bydden ni'n gweud ni, ch'mod, dyw hwn ddim... Ni 'di gweud sawl gwaith nawr, o, ma' hwn yn rali caled, ond yy ma' siŵr o fod mwy anodd i oed, achos ma' fe yn dod i Wlad Belg, na le ma' Thierry'n dod o. Ma' nhw yn yr un car, ma' nhw 'di bod yn brwydro nawr ers cwpwl o ralis, a ma' oed hyd yn o'd wedi bod yn dechre gweud fel, o ch'mod, tîm Thierry yw hwn, fi sy 'di dod mewn yn hwyrach, a fel ti'n gweud, o'dd e o'dd e wedi ca'l probleme transmission, Yym, o'ch chi'n gallu gweld bore ddo oedd e'n ennill llai o cymale, a wedyn yn pnawn oedd e'n colli fwy o amser, so oedd y problemau gyda fe, ond o'n wedi cadw flan dyfal donc, o'n wedi cyrraedd na, a mae wedi ennill. So oedd e'n rali eitha caled a mae oes yn, yn, mae o'n heiddi ennill. Ynddo. Reit, fi'n mynd i gofyn cwestiwn rili really lletwyth i ti nawr. O, rili really lletwyth.
Re, embarrassing.
Go on.
Um,
Pwy yw gyrrwr rhif un Hyundai erbyn hyn? Ti'n gofyn i fi? Yndw.
O! Wel mae'n anodd i nhw ateb os mae fe'n gweithio i Hyundai a- i Hyundai mae fe eisiau dreifo un. Yym so ni yn o wel os ni'n edrych ar canlyniade'r tymor 'ma ma' Oetanac wedi ennill tri rali leni. Yy he's the best of the rest. Hmm. Yym felly mae'n eitha ateb eitha amlwg i fi. Yy oes Tanak yw gyrrwr i fi yn Hyundai. Pwy mae penaethiaid Hyundai yn meddwl yw prif gyrrwr Hyundai, Steff? Byddwn i'n gweud, i fod yn onest, maen nhw mor agos yn y bencampwriaeth, uh, sa'n credu bod rhi fi'n ei gael dyn nhw. Yeah. Um, ffocws nhw ar y funud yw i cael gap i Toyota, a fyddwn yn rhoi rhywfaint o gefnogaeth i'r tri gwrdd yn y tîm. Pyn y mae Oliver yn neud nes odd wrth yn y trydydd car. Uh, ond na, byddwn ni'n gweud mae bach rhygyn ar yn y flwyddyn, maen nhw rhy agos yn bencampwriaeth, bydde'r bydde ddoi nhw'n cael yr un gefnogaeth. Alla i weid un peth wrthoch chi? Terry Newville sy'n meddwl mai fe yw'r gyrrwr cyntaf yn y tîm na. Fe nath datblygu'r car yna i ddechreu o'dd o'dd oed dim yn agos rili yy pan dechreuon nw gwaith ar hwnna yym ie a tua'r uned y rali o'dd e'n gobitho ca'l arwen ond yy beth ddigwyddodd iddo fe osh? Ie yn anffodus i Thierry o'dd o'n geo rali cry yym a t'bo oedd 'i gyflymdra fo yn llawer uwch na neb arall ond Oedd o'n ormod. Yym dwi'm yn gwbod yym ond eto yym cornel digon diniwed rili yym t'mo' alle hwnna 'di digwydd i rywun yy chydig o gravel jyst yn dal o allan a falle ychydig yn ry fast i mewn iddo a cosb uchel ond yy fel arfer mae'n mynd a t'mod y' reit positif ar y diwedd yym ie y rali gartre ddim yn anodd i i cwmpo allan o'r yy safle cynta. yn yn ennill t'bo so na fydd o'n yy canolbwyntio ar y rali nesa a gobeithio neud yn mynd yn gry' amdani. Ma' wnna'n cwestiwn diddorol ydi y ffaith bod e'n rali adre iddo fe ne- yn neud e'n anoddach t'mo' ma' lot o bobol yn meddwl falle o fi gytre. Hmm. T'mod fi falle ni ma' teulu i gyd 'na galle fe fod yn cysgu yn gwely 'unan os bydde fe'n dewis ond y pwyse ychwanegol o fod gytre isie perfformo gwthio bach rhy galed isie plesio pawb. Ydi e'n anoddach fo' gytre? Dwi, dwi credu bod o'n dibynnu ar yr, ar yr unigolyn. Um, Mae'n rhaid neis fod adre, um, a dwi'n credu os ydych chi eisiau rhoi yr, y pwysau na ar chi'ch hunan i berfformio, mae hwnna eto'n yn unigryw i'r unigolyn. So, um, wrth gwrs, mae'r mae cymalau, mae gen o syniad gwych o sut mae nhw, ti'n bod, maen nhw eitha unigryw i'r bencampwriaeth. Ond, ie, um, yeah, swn i'n meddwl fod o ddim wedi rhoi pwysau ychwanegol ar ei hunan, swn i'm yn meddwl. Ond yn ddiddorol ddo i glywed er gwe- diwedd y cymal fe a Solberg yn dweud bod probleme 'da'r car yn y cymal ola. Felly fi'n teimlo fel er bod e o'dd e'n eitha positif ond ma' dal rhywbeth yn o's e? 'Da'r car 'na ma' nw gyd ddim yn hapus amdano ma' hyd yn oed oe Tanak yn gweud I wasn't expecting t'mod to win in Finland or here. So O wedyn ma' nw'n ennill so beth yw e? Steff.
Fi'n myn' i gweud diffs.
Na ma'n anodd i weud i fo' yn onest fi'n ni yn gwbod Hyundai yn hwyr iawn i roi'r gole gwyrdd i'r tîm odyn ni yn sefyll yn y gympo- yn y bencampwriaeth leni. So nethon nw neud datblygu'r car i gyd rili rili mewn amser ofnadw o fyr. Yym so o' nw ddim 'di ca'l digon o amser i testo'r car gwment Uh, a maen nhw fel sy'n nhw'n trio dal y lan ar ôl ni, a maen nhw'n maen nhw yn dal y lan, ond wrth gwrs dyw Toyota ddim yn sefyll yn llonydd hefyd, so mae'n cymryd bach o'i amser nhw ddod lan i'r un lefel falle. Ie, yeah, a darllenes i wythnos hyn hefyd bod uh, Hyundai erbyn hyn wedi cyfadde bod nhw ddim yn datblygu'r car ma bellach. Maen nhw'n edrych ar y blwyddyn nesaf yn barod. So car blwyddyn nesaf maen nhw'n gweithio arno, so sa'n gwybod os gewn ni upgrades Ar hwn, rhwng nawr a diwedd tymor, neu odyn nhw'n, wel, y popeth mewn i flwyddyn nesa? Wel, ma' opsiynau gyda nhw, achos yy ffor ma'n gweitho i ddatblygu, yn amal iawn chi'n ffod yy chi'n goffod homologeto lot o bethe gyda'r FIA. Yym ond ffor ma'n gweitho yw chi'n gellu, os ma' nhw'n homologeto rhywbeth eleni, ma' nhw'n gallu iwso fe eleni os ma' nhw moyn, ond sdim raid i nhw. Ond, shwt nen ni'n cyrraedd mis Ionawr, sut Monte Carlo blwyddyn nesa, ma' nhw'n gorffod defnyddio fe. So popeth chi 'di homologato yn y flwyddyn cyn 'ny, chi'n goffod defnyddio fe. So, ma' nhw moyn neud yn siŵr, fi'n credu, unrhyw beth ma' nhw yn homologato 'leni, neud siŵr bo' hwnna digon da, bo' hwnna ar y lefel uchel, achos os m- nag yw e, ma' nhw'n styc gyda fe am blwyddyn nesa i gyd. So, ma' nhw'n ffili cymeryd siawns a meddwl, O, dylse fe weitho, ma' nhw'n goffod neud yn siŵr yn bendant Mae hwn yn mynd i fod yn step mlaen. Uh, ma nhw'n, os maen nhw'n homologated fe leni wedyn, falle allan ni weld e. Um, ond os na, bydd e'n bendant y Monte Carlo gyda nhw. A dim ond hyd, hyd yn hyn o homologations maen nhw'n cael cyflwyno yn ystod y tymor, na fe? Mae jokers. So mae limit y faint chi'n cael wneud a hefyd dwi e ddim chi'n gallu homologate rhywbeth pob rali. Mae amseroedd gwahanol y flwyddyn chi'n gallu wneud e. So yr un nesaf nawr bydde dechrau mis hydref. Ond mae hwnna'n golygu wedyn bod nhw'n cyfarhala nhw ar FIA dechrau mis Medi, neu hyd yn oed falle nawr. Uh, so gallen nhw, in theory, gallen nhw iddo fe o mis hydref mlaen, uh, ond falle depending, depending ar situation beth yw'r byd ar y funud, os nag nhw'n gallu cael uh, digon o materials i wneud digon o nwy pob gyrrwr a cara'n sbar, os nhw'n torri, Uh, falle bod nhw'n pwysio hwnna nôl tyn bach nes Monte Carlo, falle. Mm. Mm. Diddorol, ynddo fe?
Mae'n ddiddorol, di.
Clywon ni wrtho Julia yn, beth yw enw fe, pennaeth newydd y tîm. Um, bach o bwysau offi ysgwyddau fe, oedd angen e ar, ar y tîm, ond mm. fi'n gweld eisiau Adamo. so, ti'n abod e. Be mae e fel? A le mae e nawr? Wel, yn, yn yr eidl, fi'n credu. Mae nhw'n wedi mynd nôl gytre. Mae'n... Um, na, mae'n ma tipyn o carreg te, lle ni wedi na. Um, o'n i'n gweithio tîm Hyundai, WRC2, blwyddyn diwetha, so a dda hyd yn dod mewn i weld ni a checo beth o'n i'n neud. Um, yeah, cymeriad unigryw. Un gair da ddisgrifio Adamo, unigryw. Ie, unigryw, hwnna'n cyfro popeth. Call iawn. Reit, so mae dwn i mlaen o fe. Elfyn Evans, ail safle, Uh, sa'n gwybod le i ddechrau fan hyn da Elfyn. Dwi'n teimlo drosto fe. Um, Wel, positives i ddechrau de. Rali Cadan, oedd y cyflymdra na?
O, oedd y cyflymdra na, ty bo. Um, oedd i dechrau gwych iddo, ty bo. A fel arfer pan mae Elfyn yn cael dechrau gwych, mae'r canlyniad yn dŵad, ty bo. Uh, wrth gwrs, ambell i beth, ddim cweit, uh, dim mynd i ffordd o. Ond, um, eto, wedi cadw i ben i lawr a, a dal dyn o'r allan o'r canlyniad gwych yn y diwedd, really.
arwain yy am y mwyafrif o dydd Gwener mewn gwirionedd yym a wedyn damo, slow puncture bach a ma'n digwydd yn rili hawdd yn yn Ypres. B- beth yw e am y corneli myn- ma' nw'n torri pan ma' nw'n yy ca'l gimyr o punctures? Wel wrth gwrs fel 'dych chi'n gweld yy o'r llunie fel ma' lot o'r corneli 'di'r car ddim actually ar y ffordd yy ma' hanner y car yn y cut yn y gwair a Mewn ambell i man, mae yna lip lle mae'r ffordd 'di gael ei tarmacio, a wrth gwrs, do' nôl mlaen i hynna. Yym, mae digon hawdd uh, catcho chymaint y tair a, a wneud difrod i'r tair. A mae rhaid cymryd y cut, sdim dewis mynd rownd i fod yn saff. Na, yn union, fel fyddwch chi'n gweld o damwen uh, FOMO uh, tybo heddiw. Um, Nath o'm cwait cymryd y lain iawn trwy'r cut, a oedd o'n... Ie, yeah, oedd yr uh, doriad droi fyny damwen, so mae rhaid chi canllun y cut neu ydych chi'n mynd off. A wedyn gethon ni uh, y pwnctio yna, collodd e bach o amser fyna, ond hwnna yn diwedd y byd. Ond yn anffodus wedyn, cyrraedd cymal munud yn hwyr. Mm. Nawr, um, mae hwnna'n rhoi deg eiliad o gosb i'r gyrrwr. Camgymeriad pwy, Steph? Uh, hynny'n gweud nawr, mae'n camgymeriad y tîm yw e, chymod, mae doi person yn y car yna. Yym, mae'n hawdd i pwyntio bys, ond ch'mod, fel wedes i o blaen, sai'n credu bod Scotty 'di neud cam- camgymeriad arall yn y deg mlynedd dwetha. Mae 'di bod yn y bencampwriaeth. Mae'n mae'n anffodus os chi'n cefnogi Elfyn bod fe 'di digwydd a bod Elfyn 'di colli rali o llai na deg eiliad. Ond yym na ma' ch'mo' pob tro ma' Elfyn yn falle misso apex neu brêco bach yn hwyr Sa ni'n gweld 'na, ond yn anffodus i Scotty, ma' fe 'di neud un camgymeriad bach yn ei yrfa, a ma'n dangos lan a ma' pawb yn gallu gweld be' sy' 'di digwydd, so yn anffodus iawn, a o' chi'n gallu gweld wrth gwyneb Scott o'dd e'n o'dd e'n dwmlo'n ofnadw amdano fe. Hmm. A 'na'i gymeriad e, 'na fe, ni gyd yn nabod e, ma' Scotty'n ffrind i Ralio, a fydd e'n hollol gutted, yn fydd e? A ma' hwn mynd i ga'l effaith arno fe, byddwn i'n dychmygu. Yndi, o'n i'n o'n i'n teimlo drosto fe yn onest, a Tybo, do'n i jyst yn meddwl petai fi yn y sefyllfa yna, tybo. Um, da chi'n gallu gweld ar diwedd y cymal uh, ar, ôl, ar ôl i hynny o ddigwydd, uh, oedd i oedd i wyneb o'n deud y cyfan, ty bo, ond ie, um, yeah, ddim yn peth nice iawn, uh, i'r meddwl i fod yn onest, um, ty bo, mae'n gallu wneud uh, y job, uh, sam dwywaith am hynny, ond ie, um, yeah, anodd delio fo, ond dwi'n siŵr fydod i anghofio a bydd o'n meddwl am y nesaf o'n.

Oni bai am y deg eiliad 'na, falle bydde Elfyn wedi ennill, ond wedyn, os na, bydde fe wedi cael y deg eiliad, falle bydde Oit wedi codi gêm a wedi mynd goffod mynd bach yn gynt. So mae'n anodd gweud, na fe, ifs and buts yw hwn i gyd. Sim neb yn mynd i allu weud beth ddigwyddodd, achos ch'mo' gallen ni mynd lawr i oedd Elfyn 'di cael y slo banctio 'na, a wedyn y cymale ar ôl 'ny, oedd e'n gorffod rifo gyda tri tyre gwahanol ar car. Oedd 'da fe hmm. mix o compownd caled, compownd meddal, a oedd un wet 'da fe achos oedd pawb yn disgwyl i'r glaw i ddod, Uh, so oedd pawb yn cario doi, doi wet. A uh, so oedd Erfyn wedi goffod ei wso hwnna, achos oedd un o'r punctures o gyda fe, oedd ffili wso hwnna. So yr unig opsiwn oedd fe oedd rhoi wet tai ymlaen. A so, chymol, gallai hwnna wedi achosi fe golli 4-5 beiriau dros y loop nesaf. So, ond fi'n ei beth yn gallu gweud. Na, a d- yy yy o wnna'n diddorol. Shwd teimlad yw e i ga'l t'mod ti'n gyfarwydd â falle neu diagonals neu teiers gwahanol ffrynt yn rear neu r- beth bynnag neu neu falle un wahanol ar y car osh ond i ga'l tri gwahanol t'mod... Ie. ...be' ma' wnna'n neud i dy hyder di fel gyrrwr? O ran tri wahanol dwi rioed 'di bod yy dwi rioed 'di trio hynna ond yym allai'm deu' bod y teimlad yn mynd i fod yn ffantastic. Os gennych chi split neu cross t'bo fel arfer gennych chi rhyw syniad uh, be sy'n mynd i ddigwydd, ond um, dwi'n credu bod i bach ar roll the dice job, really, fan mae rhywbeth fel la, just uh, mynd trwy'r cymal a gobeithio am y gorau, trio tybo, minimisio'r uh, y, y risg a'r cangymeriadau a dod trwyddo'n lan. Yeah.

Mae specs o'r aeriau yna. Team effort yw yn hynna. Ie, yeah, Esa Pekka Lapi, um, eto yn y Toyota yna. Ca canlyniad cadarn tu hwnt iddo fe yn enwedig ar ôl uh, rali heriol yn y Ffindir a podiwm fyna fyd. So, doi o'r fron. Um, A'i feddwl bod e dim ond yn ei hanner tymor, mewn a mas o'r car 'na. Canlyniad gwych. Yndi, gret, bo, mae'n wneud be maen nhw'n gofyn iddo wneud, really. Dod yna fel y, y trydydd car a, a casglu pwyntiau. Um, so, mae di wneud o yn, yn Finland. Wrth gwrs, gyda bach anffawd fanna, ond lwcus i gael y safle, ond... Um, fel ti'n dweud, ti'n fo, it's a team sport a mae'n ma rhan fawr o'r tîm a mae o'n, mae werth A mae'n haeddu'r cyfle i fod yn y tîm? Ie, sicr mae e.
Yn anffodus iddo fe, mae'n rhannu car gyda phencampwr byd naw gwaith, mae'n gweud, Ogier? Na, naw yw, naw yw law. Wyth de fe? Ie, yeah, saith neu wyth.
Um, ond odi e di wneud digon i weitho Mr Toyota, gwrando yma gwboi, Fi'n well na Bayern. Siwr fel arfer fi'n credu.
Ie, falle dim quite yr acen, stage. Ond um, mae'n heiddi tymor llawn, byddwn i'n meddwl, os byddwn ni nes y peca, neu, neu, oeddi i'n meddwl, wel, os mae Malcolm yn ffono fi, falle dylen ni ystyried mewn rhywle arall. Sa'n gael eitha nôl i, i um, sport neitha. A perthynas da dyn nhw, dwi'n gwybod yna, so nhw, so nhw di... Ond, o beth fi'n cofio, nath pethau ddim gorffen yn positif iawn fyna. Ie.
Sai'n credu oedd teimlo... Fi'n gwybod oedd, oce, ma' amser 'di bod ers 'ny ond sai'n cred- os gofiai'n iawn oedd pethe ddim yn all singing all dancing o'n n'w. Oce. Oce.
Ond yym beth yw'r penderfyniad? Tymor llawn mewn car falle sy ddim cweit cystal neu hanner tymor yn y car gore? Ma' wnna'n a- cwestiwn rili anodd i neud. Yym sai'n gwbo beth fydden i'n neud. Ond na, mae Sir Packer fel sa fe yn hapus yn Toyota. Um, chymod, dechreuodd ei arfa yna. Mae lot o bobl yn anghofio oedd wedi bod na mm. flan cyn i fe fynd i tîm oedd arall. A pryd oedd e wedi colli set yn M-Sport, uh, oedd wedi gweithio rai pobl yn y ffinder, mae target e oedd i ddynol i Toyota. Ah. Dim, o, fi moyn dod nôl i cael rali byd neu rali un, oedd yn gweud fi moyn mynd nôl i Toyota. Oh, okay. A ah, mae di wneud e. Um, ond fel chi'n gweud, pryd mae Sebastian Ogier yn y tîm yr un pryd, mae'n dibynnu beth, beth mae fe moyn ei blwyddyn nesaf. Dwi e'n mynd i falle meddwl wneud fwy o ralis, neu beth wedi wneud leni, neu dwi e'n mynd i wneud bach llai. Yy. Sai'n credu bydd e 'na o gwbwl flwyddyn nesa. Dwi'n gobitho na fydd e i fo' yn onest. Na fi 'di ca'l digon o fe nawr.
Gedd- gedd yn gedd yn i sioc os bydde fe ddim yn neu' Monte Carlo. Yym odd e'n grac leni bo' fe ddim 'di ennill Monte ch'mo' odd e'n gath o odd e o fe mewn un cymal o ennill Monte Carlo unwaith eto i torri'r record a gath e puncture ar y cymal cyffro fi'n credu bydd e Oedd e'n grac am na, fi'n credu bydd e moyn dod nôl i Monte Carlo, ond mm. ar ôl ni, pwy oer? Mae un sylwad wedi cyrraedd ni. Good. Uh, gan Iolo Gwyn Williams. Diolch yn fawr iawn, Iolo, am um, gysylltu. Elfyn wedi gwneud yn ardderchog, ond tan ac yn heiddiannol o ennill. Da iawn, Elfyn. Dal i fyny efo rofyn pera yn ara deg. Ie grêt. Diolch Iolo. Dim... Positif. ...bach bach rhy ara yn anffodus Iolo ma'n ond ie cy- na cytuno'n llwyr. Na positif. Ma'n dala lan ma'n myn' yn y cyfeiriad cywir. Yy oce nôl at at yy Ogier so 'na'r cyfaddawd yfe pan ti'n siarad â'r asiant ti gweud geith e neud Monte Carlo and that's it. Ie. Estafeta wedyn. Ti'm isie fe neud e. Gad i bobol arall ddod nawr yfe? Ti'mod? Symudwn ni mlan. Symudwn ni mlaen yn wir. Uh, yeah. Oliver Solberg, canlyniad gore eriod yn y bencampwriaeth. A, a ti'n meddwl fe, oedd angen hwn arno fe fyd. oedd, uh, oedd e'n amlwg wedi cael hunlle mas yn, uh, yn y ffindir, off ar y cornel cyntaf oll yn y rali, a sy'n byd wath se, a plygu'r car, felly ffeili ail, ail ddechrau. Um, Ond yn dod i fan hyn i wneud hwn ar rali heriol tu hwnt, fydd e yn chuffed, a fydd mam a dad yn chuffed fyd, uh, oes? Fydd, ti'n bod, ti'n bod, ni'n edrych ar y clips yma o'r rali yma, ond pan dech chi wedi wneud y rali, dech chi'n mynd sylwi pa mor heriol ydy'r rali, a ti'n bod, y hyder gorau fod yn, yn isel iawn ar ôl y ffindir, ti'n bod, um, a dod i rali, ti'n bod, hollol wahanol, really. Falle bod o'n peth da, bod o'n complete reset iddo fo a, a dechrau eto, ond Yym, fel wedodd yy yy Julian y y team manager t'bo' ma' 'di neud mwy ne' be' ddaru nw ofyn iddo neud rili a ie canlyniad gwych iddo fo. Hmm, grêt.
Ond dwi'n meddwl bydde y pwyse odd arno fe myn' mewn i hwnna. Dychmyga bod e 'di roid e off eto. A a falle... Ie on' nath e ddim. On' nath e ddim ond dwi'n gwbod ond a falle t'mod ma'r pedwerydd falle yy through default bydde ti'n gweud yn Saesneg, sa'n gwybod, t'mod, bydde fe ddim 'na ar speed, bydde fe? Ond, Na. mae Ond e 'na.
orffen, mae ma' raid i orffen yn bedwerydd. Mae rhaid ti orffen. Mae rhaid ti orffen.
Os. Ie.
Yna'r peth yna fe, pump a fel ni wedi gweld yn y yn y tabl 'na, pump car rali byd sy 'na, a wedyn mae'r mae'r categori yr ail gategori WRC dau yn dilyn, felly Mae y pump na wedi gwneud job yn gwirthiol o orffen yn y lle cynta. Ynddi. A fi'n credu mae'n bwysig i ni gofio 'na, achos mae cymaint wedi colli um, y penwthos ma, yn neud camgymeriadau bach a wedi llithro math o'r tabl, fel, wel, em sport, fi'n siŵr dwi symud ni flan fyna nesa. Um, mae wedi bod yn yna'r tabl, ie. Yeah. Pimp ei, o tabl canlyniad yr ali, ie. Yeah. Ti'n gweld, Catsuta, o fyna lawr wedyn, Dyma ni'n siarad byti WS i dau a oce mae Gus yn degfed fyna ond byddwn ni'n dychmygu bod sawl A5 cyn Gus achos oedd dim un o'n nhw wedi dod trwyddo erbyn na oedd e. Mm. Um, ond ie, yeah, mae'n um, jyst yn dweud y gyd rili, really, yn dweud bod rhaid i orffen rali i gael pwyntiau. Um, ond ie, yeah, symud mlaen at M-Sport, Fi'n teimlo fel bob rali ni'n b- ar ôl bob rali ni'n iste fan 'yn a ni'n ca'l yr un sgwrs. O!
Dychmyga yym. bod yn M-Sport nawr. T'mod? Oh.
Beth wedodd Craig Breen ar diwedd y cymal? Mm. Sgwennes ti fe lawr ylle? Do, achos...
Achos odd e'n eitha yy cryf o'i eirie. Yym nath e ddweud rwbeth fel nobody is happy. Do. Ger Nantpeur oedd e?
Do.
Nobody is happy. Wel ma' hwnna'n gweud y yy gweud y cyfan. Os gofyn y bwyse arnyn nw b- be' yn amlwg dyw canlyniade gwael ddim yn creu g- yym teimlad neis on' beth yw'r s- t'o' beth yw'r ateb, Steff?
Beth yw'r ateb? Fi'n credu bo' pawb yn gofyn 'na i fo' yn onest. Yym, na, dechreuodd e off yn bach o freuddwyd i Craig i ca'l gynted yn dwy flynedd on' yn dechre t'wod myn' i bach o hunlle fe fi ddweud y gwir. Yym, 'di ca'l tair rali gwael nawr a ie ma' fel swn nw'n stryglan tym bach a'r car a wedyn ma' ma' Craig yn mynd falle bach yn frustrated gyda fe wedyn ma' tîm o hyd yn gweud fel o ch'mo' pry' ma' lob yn y car ma'n neud yn dda. Sydd yn wir on' falle mewn ffordd ma'n good bo' lob 'na falle bo' wnna'n gellu A ch'mod cymerid pwyse off o Craig on' mewn ffordd arall ydw yn rhoi fwy o bwyse yno fe. Os po tro ma' Loeb yn y car ma' fe'n ennill ne' yn ennill cymale a wedyn ma' Craig yn stryglan tym bach on' ma' fe os fedri jyst mynd yy cwpwl o rallis nawr ma'n lle bach itha gwael ond yym fi'n siw- fi'n siŵr gallen nw bydden nw'n gweitho'n galed a ch'mo' ma' cytundeb 'da fe blwyddyn nesa ma' raid nw weitho gyda'i gilydd. Yym. Mae'n siŵr bydd e yn gweithio gyda'r engineers i gyd 'na, a'r management, a bydden nhw'n gweud wrtho Craig falle beth maen nhw moyn wrtho fe, a bydd e awn nhw'n ôl, ond ie, yeah, maen nhw'n sefyllfa anodd iawn ar y funud. Mm. Um, um, a dwi'n credu falle dylen ni gael cipolwg cyflym ar rhai o'r damweiniau ni wedi gweld, achos nid jyst Craig, ni'n sôn am yeah. Craig fan hyn fel y prif yrrwr, ond fo Mo off, Craig Breen off. G Greensmith. Greensmith off.
Um, so mae casgliad fan hyn, a mae patrwn yn datblygu, a dwi'n siŵr bod Malcolm nôl yn uh, Cockermouth neu os yw e'n Ypres, mae'n tynnu wallt mas. Beth iawn mae rai fi wneud. A mae'n neud yr Alex Ferguson treatment yn yw e, the hair dryer. Dwi'n siŵr bod nhw wedi cael pryd o dafod pob un. Adrian Fomo yw hwn, ond mae pob damwen bron iawn, gwmwys un peth. Ydy.
Maen nhw gyd yn edrych yr un... O'n i jyst yn mynd i gweud, maen nhw gyd yn edrych yr un peth, yr un fath o gam, tywod, mae, ma, oce, okay, gath Gus Greensmith ath e mewn i'r ceia, um, fwrodd e un Craig yw hon, ynddo fe?
Ouch. Just, mae jyst yn dangos pa mor cam, un camgymeriad bach yn gallu talu'n fawr yn, yn Ypres yn gyffredinol, ynddo fe? Ynddo. Mm.
Beth yw'r ateb de i M-Spot? Os eisiau rhywun arall mewn? Os ody'r ffôn na, mynd i fod yn canu.
Dwi'n credu bod ti'n gofyn y cwestiwn i'r boi wrong i fod yn onest. um, Dwi'n dal ar ei ffôn ti lan i Malca fel yna.
Sgwrna fel awr. um, so ni'n licio bod na fi fydd ser ateb, um, wrth gwrs, ond um, dwi'n yn gwybod, mae lot o pwysau yn y tîm, ti'n bo? Um, penedio pethau yn ôl yn ffactri, dwi'n credu fel busnes, mae pethau'n anodd iawn yn nhw ar y funud. Um, Maen nhw yn rhedeg lot o gair, yy 'na'r unig sort of beth swn i'n ddeud, falle jyst canolbwyntio ar y ar y tri prif gair. Yym mae'n anodd. Yym busnes ydi M-Sport ar diwedd y dydd, so ma' rhaid i'r i'r cwmni wneud arian. So yym o ran yr ochr gyrru, t'mo' dwi'n credu gennyn nhw tîm ifanc iawn hefyd. Yym a fel oedden ni'n sôn yn yn gynharach, falle t'mo' pan mae Loeb yn dod nôl mewn i'r tîm, falle 'tho yy styrio y tîm chydig bach a jyst yym Hwn yn ôl ar y trywydd iawn. Cwpl o fnydau ar ôl dyn ni. A ti wedi bod yn twrio am pethau, yn wyt ti? Mae no, cwpl o surprises da hynna i chi. Fi wedi cael sport faes. Fi wedi bod yn edrych trwy hen tapiau ralio. Achos um, ni wedi bod yn rhoi hen uh, eitemau ar YouTube ralio yn yr wythnosau nesaf yma. Mae'n ambell i glasur yn dod gan gynnwys un gyda ti, Steff. Um, oh, chi, gwych chi weld hwn?
Enw? Steffan Williams. Oedran?
11.
Wyt ti'n ffan o ralio? Mwyaf y byd.
Ers pryd wyt ti 'di bod yn ffan? Darby Feedingham yng Ngeni. Wyt ti'n barod? Barod.
Pa gar mae Marcus Gronholm yn gyrru? Peugeot.
O ba wlad mae Marco Martin yn dod? Estonia. Pwy yw'r gyrrwr rali llwyddiannus sy'n dod o'r Alban a sy hefyd yn ymddangos yn aml ar gemau PlayStation? Colin McRae.
Pwy yw prif yrrwr newydd Ford? Tony Gardemeister.
Pwy oedd y Cymro diwethaf i ennill Pencampwriaeth Prydain? Gwyndaf Evans. Beth yw maint injan car rali'r byd? 2 litr.
Pa gar mae'r Cymro Dorian Rees yn yrru? Subaru. Pwy sydd wedi ennill y mwyaf o ralïau erioed? Carlos Sainz.
Pwy yw gyrrwr Phil Pugh ym Mhencampwriaeth Iau y Byd? Guy Wilkes.
Faint o ralïau sydd ym Mhencampwriaeth Prydain? Wyth.
Llongyfarchiadau mawr i ti Steffan, ti 'di cael deg allan o ddeg! Ac am hynny, gei di het fel gwobr.
Da iawn ti Steff. Deg allan o ddeg. Ei, rai pethau byth yn newid Steff. Ti 'di cadw'r het. Chi 'di bod sylwi gyda fi. O! Da iawn. Ie, os o'ch chi 'di bod yn yym ran o ralio yn y gorffennol plîs cysylltwch â ni achos yy newn ni ffindo'r tâp 'na.

Ie, yeah, uh, mae eisiau ni sôn am pencampwriaeth Rali Pryden. Oes. Cwbl o funud ydyn ni cyn bod ni'n mynd gan bod ti ma, Osh. Ie, yeah, siw mae pethau'n mynd a beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd? Uh, pethau'n mynd yn alright, really. Um, gallu fod di bod yn gwell ar y rali dwytha, ond um, ie, yeah, dyn ni ail yn y bencampwriaeth. Um, to, ar y cyfan, popeth yn mynd yn gret, ond uh, Ie, yeah, paratoi yn amlwg rwan at uh, Rally Ceredigion. Um, Tybo, dwi, dwi really eisiau ennill honna. Um, dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd i wneud yn byd flwyddyn nesaf o gwbl. So, ie, yeah, swn i'n licio roi tic arall yn y bocs yna. Ac wrth gwrs, tic yn bocs yr uh, bencampwriaeth. So, dwi ddim really eisiau fod yn diwedd yn ail eto. Um, am y pedwerydd tro, so... Ie, bod yn positif, uh, paratoi gorau gallwn ni. Um, Dyn ni'n ei grit, tywod, job yn iawn rhwng nôl finne a'r tîm. Pob peth yn gweithio'n iawn, jyst eisiau pob peth mynd yn ffordd ni. Gyda llaw, mae Eric Evans eisiau dechrau crowdfunding. Faint o arian i gael osian yn y WRC? Ei, dyniad da, crowdfunding, ti'n rhi ystyried hwnna? uh, do, uh, dwi'n credu dylen ydi dechrau i gen mlynedd yn Eric, os ti dal yn gwrando, hala'r arian i fi. Mae mwy o angen ar yna i. Pwy ar i ti? Grêt.
Wel dyna ni de. Oedd hwnna'n lot o sbort.
Diolch bois. Ie, diolch am dod ati.
Ie, falle gewch chi ddod nôl. Falle. Hwna'n oreit. Di Steffan yn mynd yn ôl, chi ddim barisio gormod o. Wel na fe.
Uh, na ddiwedd ar uh, uchafbwynt Jenny o rali Ypres eleni. Yn anffodus, oedd e ddim cwait i fod i Elfyn Evans. Ail safle gwych iddo fe.